Şeeriniñ daa bir eñ büyük hususiyeti bar edi, bu, paytahtta tek qırımtatarları yaşağan edi. Qırım hanlığınıñ diger vatandaşları şeerni kündüz ziyaret etip, aqşam ezanından soñ qaytmağa mecbur ediler. Bağçasarayda yerleşken evlerniñ özüne has hususiyetleri bar edi. Ekseretnen eki qatlı evler qurulğan. Olarnıñ damlarını yerli çamurnen yapılğan kerametnen qaplay ekenler. Evniñ orta ögünden ketkenimizde mutfaqnı köremiz. Ondan soñ ise ekseriyetnen odalar yerleşi edi. Er bir qırımtatarnıñ evinde hocalıq aletleri, mahsullar ve diger ihtiyacları içün bir oda bar edi. Mında ekseriyetnen şarap içip basılğan yüzümler, arpa, buğday, turşular, qurutılğan et, sepetlerde ise taze meyva ve sebzeler tutula edi. Adet üzre evniñ ekinci qatında ayrı-ayrı odalar olğan, qapılar verandağa çıqa edi. Ekseriyetnen ekinci qatnı insanlar tek baar ve yazda qullanğanlar, çünki mında soba yoq edi. Kerek olsa ise, ekinci qatnı ağaç kömürleri taşığan mahsus küçük sobaçıqlar ile qızdıra ediler. Şeerde dört cemaat amamı ve yedi kervansaray bar edi, amma paytaht şeeri içün bu azlıq ete edi. Amma bundan ğayrı er bir qırımtatar eviniñ içinde suvdolav bar edi. Bu dolapqa oşağan kiçkene bir oda kibi, bu evde zı, yani gusül almaq içün bir yer. Kervansaraylar az olsa da, amma Bağçasaray sakinleriniñ musafirperverligi bunı tolusınen qapatmaqta edi. Demek, musafirler, vesiyetçılar hususiy evlerde qala bile ediler.
Bağçasarayda evel-ezelden seyahatçılarnı evine musafir olaraq qabul etmek kibi bir adet bar edi. Bunıñ içün para olar almağanlar. On sekizinci asırnıñ soñunda italyanlı seyahatçı Bekkatini yazğanına köre, Bağçasarayda insanlarnıñ musafirçenligi musafirhane yerine kelişkin bir adettir. Şeeriniñ birinci on yıllıqlarında butün içtimaiy ve iqtisadiy yaşayış şeerini ikige bölgen Çuruq suvnıñ özüniñ sağ kenarında keçken, amma soñ butün şeerni qaplap alğan. On yedinci asırda Bağçasaray Qırım Hanlığınıñ esnafçılıq merkezi olıp qaldı. Seyahatçı ve diplomatlarnıñ aytqanlarına köre, şeerde eki yüz yigirmi den ziyade tükkân, olardan yüz yigirmi beşi ğıda sata edi, yigirmi qavehane ve on beş buzahane bar eken. Bağçasaray tükkânları aqqında meraqlı malümatnı seyahatçı baron Avgust fon Gagstgauzen qaldırdı. Onıñ aytqanına köre, Bağçasaray ünercileriniñ tükkânları pek balaban edi. Ve bu qolayca añlatıla edi, çünki usta ve onıñ talebeleri müşterilerniñ yanında kerek olğan mahsullarnı tezden işlep çıqara ekenler. Bağçasaray ünercileri bağırıp-çağırıp müşterini celp etmegen. Olar ğayet işlerinen meşğul olğanları sebebinden buna vaqıtları yetişmey edi. Qayd etmeli ki, eger birinci qatta ustahane yerleşse, ekinci qatta endi qoranta yaşay eken.
Bağçasaraylılar öz tükânlarınıñ pencerelerini malları daa da güzel körünsin dep, yüksek ve keñ etediler. Bunı biz tarihiy gravüralarda köre bilemiz. Olar çefanaq adlı pencere qapaqları ile qapala ediler. Kündüz ise olar saçaq kibi qullanıla edi. Alman geografı ve seyahatçısı Iogân Gerb Kol, Bağçasaray soqaqlarını sananen qıyaslay edi. Mında onıñ fikirince, ayat qaynap, er kes öz şahsiy rolüni oynağan. Onıñ yazğanına köre, insan soqaqta özüni bir bütün olaraq is ete edi. Bağçasaray Qırım hanlığınıñ paytahtı olıp, keñleşmege devam etti. On yedinci asırda baş qapisiniñ sıñırlarından çıqıp, Yanı Mali peyda oldı. Onıñ artından Molla Mustafa Malisi ve andaki Molla Mustafa Camisi peyda oldı. Onı biñ altı yüzünci yılları Kantemir ve Abdul-Latif mertebeleriniñ paralarına qurğanlar. Qaya eteginde Aqqaş ve Qadı Male yerleşti. Soñki Male özüniñ hamamları ile meşur olğan. Maleniñ adına esaslanacaq olsaq, mında Qadı yaşağanını añlamaq mümkün. Esas, yol boyu ismi Hami Qadın degen Male yerleşti. Bu male on üçünci asırdan belli edi. Büyük ihtimal ki, hannıñ ömür arqadaşnıñ adını taşığan. Özenge yaqın bölgelerde Sarıçeşme degen male yerleşti. Bu male bu künümizge qadar saqlanılmağan şadır vannıñ adını taşıy edi. Onı o vaqıt Hacı Selim Giray han qurğan edi. Amma mında Çuruqsu özeninden keçken Köpür saqlanılıp qaldı. Onı da biñ altı yüz altmış beş senesi Hacı Osman Aqqayanıñ parasına qurğan ediler. On sekizinci asırğa hanlığınıñ paytahtı özüniñ eñ büyük inkişafına irişti. Biñlerce tüccarlar Bağçasaraynıñ bazarlarında ve kervansaraylarında toplaşa edi. O vaqıtları şeerde beş yüzge yaqın çeşit türlü esnaf ustahaneleri, yüz ellige yaqın çoqraq soñunen aqqan çeşmeler, otuz eki cami ve umumen şeerde yigirmi beş biñ insan yaşay edi. Şeerde yüzden ziyade büyük ve küçük şadırvanlar yerleşken. Barde Biñ yedi yüz seksen üç senesi şeer global deñişüvlerni özüniñ üzerinde is etti. Qırım Hanlığı Rusiye tarafından işğal etildi, Bağçasaray ise paytaht unvanını coydı. O künden Bağçasaray sönip başladı ve tek on doquzıncı asırnıñ soñunda şeer az olsa da özüne kelip başladı. On doquzıncı asırnıñ soñunda hanlıq devirinden qalğan taşnen tüşengen yollar kerosin fenerlerinden yaraqlanıldı ve şeerde yaşağan esnafçı ustahaneleriniñ miqdarı Qırım boyunç eñ çoq oldı. Aman-aman şeeriniñ er bir sakini ufaçıq bile olsa da öz tükânçığını aça edi, çoqusıları içün bu bir hobbi kibi olıp qala edi. Biñ sekiz yüz yetmiş dört senesi şeerde bir çoq esnapçılıq ustahaneleri bar edi. Mında esnapçılıq ğayet ürmet etilgen ve çoq para ketirgen zenaatlardan biri olğan. Mütehassıslıq seviyesi yüksek olğan insanlar daa çoq sayğığa nail ola ediler. Asırlar keçtikçe ünercilik tehnikası daa inkişaf etip, Ustalarnıñ mütehassıslığı mükemmelleştirildi, mahsullarnıñ çeşitleri peyda oldı. Qırım devleti tışında Bağçasırayda işlep çıqarılğan keyfiyetli ve pek ince olğan eçki terisi meşur edi. Onı çeşit renklerge boyay ediler. Esasen atlasqa benzegen eçki terilerni qırmızı renkte sata ekenler. Teriniñ esas qısmı, yani eñ paallısı ve keyfiyetlisi, hanlıqnıñ şahsiy ihtiyacları içün qullanıla edi. Teriden qıyafet ve ayaqqaplar işlep çıqarıla eken. Teri ünerciliginiñ merkezi Bağçasaray sayıla edi. Mında teri zavodları Çürüksu özeni boyu yerleşken. Diger teri esnafları Tobanmale, Qadimale, Yañımale, Debahmale kibi yerlerde tura eken. Teri zavodları Qırım Hanlığınıñ diger yerlerinde de yerleşe eken. Misal olaraq, olardan eñ balaban olğanı Qarasuvbazarda ve Mangupta buluna edi. Bundan da ğayrı Bağçasarayda asırlarca nağışçılar merkezi turğan. Mında sımarışlarnı yerli sakinler, beyler ve atta saray temsilcileri bere ekenler. Altın iplernen nağışlar sadece qıyafetlerni degil, Quran qaplarnı, yastıqlarnı da yaraştıra edi. Biñ doquz yüz bir senesi şeer başı Mustafa murza Davidoviçniñ talabı ile şeerde birinci qırımtatar teatrı ve birinci esnaf-sanayı oquv yurtu açıldı. Şu vaqıtta ise onıñ meslekdeşi ve savdaşı İsmail bey Gasprinskiyniñ areketleri ile Bağçasaray qırımtatar neşriyat merkezi olaraq belli oldı. Tipografiya ve Birinci Tırcıman adlı gazetası şeerde biñ sekiz yüz seksen üç seneniñ aprel ayından çıqıp başladı.